Helo, Gitos i yma a heddiw dwi'n mynd i sôn wrth chi chydig bach am tatŵs fi, hanes nhw, pam nes i penderfynu cael nhw, be di'r hanes tu ol dewis y cynllun yna, be maen nhw'n olygu i fi, os dwi'n difaru rhai ohonyn nhw, dwi yn. Ie, yeah, mae gennau 8 tatŵ i gyd, so newn ni fynd i'r un cynta, so mae'n rhaid ni fynd nôl, nôl, nôl, nôl, nôl mewn amser i pan o'n i yn 14. A fel mae pob un stori da yn dechrau, mae'r stori yma yn dechrau yn y Royal Welsh. Josgyn a hanner. Na, ddim really. O'n i'n 14, yna fo ffrindiau fi am y tro cynta, a nathon ni penderfynu mynd a cael Henna, tatŵs, dyn ni mor cwl, ti'n gwybod? Yym, a nes i penderfynu cael seren ar yn hip. Felly, o, so well i fi ddangos y tatŵ dwi wedi cael i chi gynta. So hwn ydy'r tatŵ cynta, seren ar yn hip. Chi'n gweld hwnna fyna? Um, ia, yeah, hwnna di probably y tatŵ mwya cliché gay mae unrhyw un yn gallu cael. So, oedden ni yn yr Oe Welsh, henna tatŵ, Meddwl bod fi'n cwl. Wedyn, blwyddyn ddiweddarach, o'n i'n 15, o'n i mewn gwers drama yn ysgol brwdr fi, a o'n i rili ddim isio bod 'na, so nes i snicio allan o ysgol a mynd i gael tatŵ. Dwi ddim yn credu bod hwnna'n gyfreithlon, ond dyna ni. Dwi'n cofio mam yn pigo fi fyny o'r ysgol, a nes i fynd, Mam, dwi wedi cael tatŵ heddiw. Oedd hi fel, paid bod yn ddwl. O'n i fel, na, dwi rili wedi, a dwi'n cofio dangos iddi. Yym, ia, dyna ni. Y tatŵ nesa ydi yr un mawr 'ma tu ôl yn nghlust fan hyn, falle bo' chi'n gallu gweld o, falle ddim, ond na'i roi llun fyny. Ges i hwn pan o'n i yn 17, yn yr un un lle â lle ges i'r seren, yym dwi wastad 'di licio cerddoriaeth, dyna pam bo' fi 'di ca'l par o quavers tu ôl yn nghlust, a 'na ddim y crisps, y nodau cerddorol. Oedd 'na raglen realiti o'r enw Hogan Knows Best dwi'n meddwl neu Hul- wel Hulk Hogan, y wrestler. Oedd ganddo fo ferch o'r enw Brooke Hogan, pwy sy'n cofio'r rhaglen Brooke Knows Best. Nath hi ga'l tatŵ rili rili rili rili bach tu size yma, tu ôl i chrys ti. A o'n i isio rwbeth tebyg, ath o ddeud na, it'll be too blurry, so mae o'n rili mawr. So o'n i ddim rili yn licio hynna. Edrych nôl, falle ddylsen i wedi neud rwbeth. Cyn iddo ddechrau tatŵio gwddw fi, ond dyna ni, what can you do. Trydydd tatŵ ges i oedd yr angor yma yn fy nhrên. Nes i gael hwn yn pam nes i symud i Gaerdydd. Mae hwn yn eitha old school, ges i hwn 'di neud yn Keep the Faith yn Gaerdydd, a 'swn i'n licio deud bod 'na stori rili profound tu ôl o, fel bo' fi isio cadw'n nhraed wedi angori ar y ddaear, ond na does 'na ddim, o'n i jyst yn licio fo. Symud mlaen i rhif pedwar. Lamp ar yn ankle. Ie, nathoch chi glywed y nois, mae gynna i lamp wedi tatŵio ar yn ankle. So mae hwn yn dod achos dwi yn rili licio gwylio fideos SNL ar YouTube a ma' 'na sgets o'r enw Liza Turns Off a Lamp.
Here's the troublemaker right here! Time to turn this dude out off! Oh! Kristen Wiig yn chwarae Liza Minnelli a mae'n trio troi lamp off, mae o'n hilarious. Oedd fi a ffrind fi wastad yn watch it o a di meddwl, oh, os newn ni byth cael matching tattoos, ddylswn ni gael lamp. Nath hynna ddim cweit gweithio allan achos nes i meddwl fel jôc a rwbeth rili ffyni pan odden ni i ffwrdd yn Manceinion nes i bwcio i ni gael matching tatŵs fel sypreis. Nath hynna ddim lawr yn dda iawn so nathon ni gyrraedd y lle a nes i ddeud dwi di bwcio matching tatŵs i ni gael lamps. Na oedd hi ddim yn cael dim ono fo. Nes i gael o dal di neud ond ie dyna pam bo' gynna i lamp ar Nanco, ond mae'r ffaith bod hi wedi gwrthod cael un hi yn mynd â ni mlaen i'r tatŵ nesa, tatŵ rhif 5, yr arrow yma yn fan hyn. Dwi'm yn siŵr os chi'n gallu gweld hwnna. O, dyna ni, chi'n gallu gweld o fan'na. Hwn di'n ffefryn i, ges i hwn di wneud achos yn amlwg oedden ni di talu deposit am y tatŵ, oedd hi ddim isio fo, so nes i jyst cymryd y slot yna, A gall hwn di neud, oedd o'n benderfyniad munud ola, o'n i jyst isio saith arrow a dwi'n rili licio fo, ond oedd o yn rili poenus. Ia. Ar yn rib yn fy nhen, mae gennau yr symbol Deathly Hallows, a rhai o'ch chi sydd ddim yn gwybod, mae'r Deathly Hallows yn dod o'r gyfres Harry Potter, eitha geeky dwi'n gwybod, rheswm nes i gael o achos Pryd o'n i yn iau o'n i yn caru'r llyfre Harry Potter. Do'n nw rili aros efo fi a dwi'm yn me'wl bo' fi erioed wedi darllen cyfres o lyfre ers hynna sy wedi ca'l cweit yr un un effaith. Dyna pam bo' fi 'di ca'l Deathly Hallows. Os dych chi ddim yn gwbo be' 'di Harry Potter ma' jyst yn edrych yn eitha cŵl dwi'n meddwl. Beth bynnag, falle bo' chi ddim ond y tatŵ nesa sgenna i ydi yr paper aeroplane bach 'ma, dych chi'n gwel' muscles fi? Rheswm nes i gael hwn oedd o'n i 'di mynd trwy cyfnod eitha anodd yn bywyd fi a o'n i jyst isio rhywbeth eitha whimsical i neud fi'n hapus mwy na dim a jyst i atgoffa fi bod pethe yn gwella. Ma' nhw yn! A ma' nhw wedi gwella! Pob tro dwi'n edrych ar hwnna, mae'n neud fi'n hapus, mae'n neud i fi wenu. Ma' hyn yn dod â ni at y tatŵ ola, sef hwn. Ond ia, mae gennau calon bach wedi tytwio ar y mis, a y rheswm nes i gael hwn, mae hwn yn eitha special i fi. Dros blwyddyn yn ôl nes i gael hwn di wneud, a o'n i'n dathlu blwyddyn o fod yn sobor. O'n i'n meddwl, o, mae hwnna'n neis. Eitha bach, jyst wastad wedi atgoffa fi faint mor bell dwi wedi dod yn y mywyd i wneud y penderfyniadau cywir o hyd. Ond ia, dwi wedi cael hwn achos o'n i'n dathlu blwyddyn o fod yn sobor, A mae o mewn lle eitha amlwg achos bo fi wastad yn gallu gweld o. Peth du fo tatŵs, dwi'n anghofio be gennai nhw, hwn tu ol 'nghys dwi byth yn gweld o, pobl eraill sydd, yr un ar 'yn hip, dwi byth yn gweld, diolch byth achos hwnna dwi'n casau. Ia ma hwn yn rili sbeshal i fi. A dyna ni, hanes tatŵs fi! Gobeithio bo chi wedi mwynhau y storis bach tu ol nhw. Dwi'n credu bo fi 'di cyfro popeth yna, so diolch yn fawr a tan y tro nesa!